Барча хәмид сәнәләребезне, шөкерләребезне, кылган, укыган гыйбадәт гамәлләребезне барчасын да кабуллардан кылып, ошбу әҗер савапларны камилләштереп, бу дөньяда да ахирәттә дә аларның бәхетенә, бәрәкәт сәгадәтенә ирешүләрне насыйплардан кылса иде.

Һәм галәмнәргә рәхмәт итеп җибәрелмеш, сиекле Рәсүлүл Әкрам Мухәммәд Мустафа салләллаһу алейһи вә сәлләмгә күңел түрләребездән чыккан салават-шәрифәләребез ирешә күрсә иде. Аның бөек шәфаатенә ирешеп, аның мөбарәк мөкатдәс кулларын үбеп, шушы кулларыннан кәүсәр суларын эчеп, шушы кулларына тотынып, хисапсыз җәннәт бакчаларына керүләр насыйплардан булса иде. Хөрмәтле газиз мөкмин мөселман кардәшләрем, бүген иншалла безнең сөйләшәчәк темабыз, җомга темасы, ул да булса дәгъват мәсьәләсе турында булачак. Һәм дәгъват, ягъни дингә өндәү, дингә чакыру. Иң беренче дәгъват гаиләдән башлана.

Яни хөрмәтле газиз мөкмин мөселман кардәшләрем, кайчан без дәгъватны башлыйбыз, иң әүвәл без кемнән башларга тиеш? Әлбәттә, һәрбер кеше аның табигате шундый, ул кемнән башлый? Үзенең якыннарыннан. Газизләреннән, газиз әти-әнисеннән, хәләл җефетеннән, балаларыннан, туганнарыннан, абыйлары, апалары, сеңелләре, ягъни ул үзенең янәшәсендәге булган туганнарыннан башлый. Шулай ук Аллаһ субханаһу ва тәгалә Коръәни Кәримдә нәрсә дип әйтә? Безгә әмер итеп әйтә: "Я юхәлләзина аману!" Эй иман китергән кемсәләр!

Һәм бу дөрес тә, бу әйбәт тә, бу яхшы. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ку анфусакум ва ахликум нара". Үзегезне ва якыннарыгызны, гаиләләрегезне җәһәннәм утыннан саклагыз. Нәрсә дигәнне аңлата ул? Ягъни үзеңне ва гаиләләреңне игелек ва изгелек кылырга, аны җәһәннәм утыннан ерагайта торган гамәлләргә өндә дигәнне аңлата. Шакыр дигәнне аңлата. Яни Аллаһ ризалыгына илтүче гамәлләрне аларга өйрәт ва аларны Аллаһ газабыннан ерагайтучы гамәлләрне аларга өйрәт. Менә нәрсә ул. Һәм газиз мөмин мусламан кардәшләрем, шушы дәват якыннарыбызны, газизләребезне чакыру алдыннан без дә берничә әйберне аңларга тиешбез. Аллаһ Раббул Изза Коръәни Кәримдә безгә берничә урында ишарат буларак, ап ачык буларак аңлата. Без ничек чакырырга тиеш без? Иң беренче укып киткән аяттә Аллаһ Тәгалә нәрсә дип әйтә? Уду иля сабили раббик. Аллаһ диненә өндә. Аллаһ юлына өндә. Бил хикмәти хикмәт белән. Хикмәт белән өнтә. Хикмәт нәрсә ул? Яраклы булган урында, тиешле булган урында, тиешле булган сүзне яисә фигыльне куллану. Яисә син нәрсәдер белдең, Нәрсәгәдер төшендең, нәрсәнедер аңладың һәм шушы һәр бер сүзнең үзенең урыны була, үзенең кешесе була, үзенең әйтелә торган хәле була.

Пигамбәребез саллаллаһу алейһи вәсәлләм мөнәсиб, ягъни шушы вакыт туры килә икәнлеген аңлагач, ул үзенең туганнарына шулай дип мөрәҗәгать итте. Әлхәмдулилла, әхмәдуху ва әстәину. Аллаһыга хәмед булсын, аны мактыйм мин һәм анардан ярдәм сорыйм.

Әбәдә, хакыйкатьтә җәннәт ул мәңгелек. Вәннару әбәдә, һәм ут та мәңгелек, дип әйтте Расулюл Әкрам, саллаллаху алейхи вәсәлләм. Бу үзенең гаиләсен, якыннарын, туганнарын өнди башлаганда. Газиз туганнар, иң әүвәл без өнди башлаганда нәрсә эшләргә тиешбез? Кайчан без кешене туры юлга, хидәят юлына өндәргә тиешбез? Без нәрсә эшләргә тиеш? Без әүвәл үзебез үзгәрергә тиешбез. Алла субханаһу ва тәгалә Коръәни Кәримдә нәрсә дип әйтә?

Коръәнең булса да, пигамбәр булсаң да, ничек кенә булмасаң да, алар синнән бөтенесе качып бетерләр иде дип әйтте. Кайчан без туры юлга өндәргә телибез. Без күп матур сүзләр сөйли алабыз. Ислам дине нинди матур икәнлеге турында күп вагаз сөйли алабыз. Әмма, әгәр дә ул безнең әхлагыбызда, бездә үзебездә ул чагылмый икән, әгәр дә без үзебез үзгәрмибез икән,

Яни син, мәсәлән, газиз әтиеңне, газиз әниеңне ислам турында, исламга өндисең, чакырасың. Алар сине кечкенә чактан, алар син аларның баласы, алар сине беләләр, гомер буе да сине беләләр. Синең кимчелекләреңне дә, хаталарыңны да беләләр. Гүнахларыңны да беләләр. Синең хәләл җефетең, син аның белән ничә еллар яшәп, ул синең кимчелекләреңне дә белә, камил якларыңны да белә. Балаларың. Һәм әлбәттә, әгәр дә ислам сине иң яхшы, иң матур рәвешкә үзгәртсә, алар үзләре шуны күрәчәкләр. Алар үзләре шушы әйбергә омтылачаклар.

Килде Мәккәгә, аны күрергә дип. Һәм аны каршы алдылар Мәккә курайшилары. Һәм алар әйттеләр, Әбу Зәр, син монда нишләп йөрисең? Ул әйтте, минем шушы кешене ишетәсем килә, кайсысы үзе турында әйтте, мин пәйгамбәр дип. Аның белән күрешәсем килә, диде. Һәм шунда алар әйттеләр, ул бит алдакчы, ул ялганчы, ул сихрчы, һәм һәм һәм пигамбарыбыз саллаллаһу алейһи вәсәлләм турында аузу билла шундый коточкыч сүзләр әйттеләр. Һәм әйттеләр, я Абу Зәр, син үзең нәрсә? Ал һәм колакларыңны капла. Ул ваткамы нәрсәме? Ал да һәм колакларыңны капла. Син аны тыңлама, ишетмә, аны ерактан гына кара, диде. Шундый насихат бирделәр анарга. Әбу Зар, әлбәттә, анарга шундый сүзләр әйткәч, ул бераз куркып калды. Әмма үзенең ниятендә, ягъни көчле иде һәм ул колакларын каплады да, барды Расулул Акрам саллаллаху алейхи ва саллям янына.

Газиз туганнар, без дә үзебезнең якыннарыбызны өндибез, чакырабыз. Әмма әгәр дә без аны катылык белән эшләсәк, без әгәр дә аларга каты иттереп бәрелсәк, Бу әйбер тыелган, бу әйбер харам, син моны нигә эшлисең, синең урының җәһәннәмдә дип аларга шулай дәват кылсак, бу аларны дингә якынайтамы яисә ерагайтамы?

Бәлки куркыр, бәлки шушы гамәленнән туктар, дип әйтә Аллаһ Раббул Изза. Менә карагыз. Фиргаун хатлык Фиргаунга Аллаһ үзе әмер итә пигамбәрләренә. Барса, барыгыз, йомшак сүз белән мөрәҗәгать итегез. Ә туганнарыбыз Газизләребез, якыннарыбыз, газиз әтиең, әниең, газиз хәләл җефетең, балаң, туганың, без аларга нинди булырга тиешбез? Без аларга йомшак булырга тиеш түгелме? Әлбәттә, тиеш, хөрмәтле газиз туганнар.

Син күрәсең, шушы вакыт ул сөйләшергә әзер. Ул шуны тыңларга әзер. Ул шуны синнән кабул итәргә әзер. Матур иттереп җиткер. Әмма ләкин әгәр дә ул шуны тыңларга әзер түгел икән, хәзер шуны кабул итәргә әзер түгел икән, Яисә аның башка ниндидер бер мәшәкатьләре бар икән, һәм син шунда килеп, анарга бәйләнеп, ягъни мөнәсиб булмаган, туры килмәгән вакытта ул бит хәерлесе белән тәмамланмаячак, киресенчә. Вәл мәүизатил хәсәнә. Һәм хәерле, йомшак, дөрес булган, матур булган вәгазь белән дип әйтә Аллаһ Раббул Изза. Матур сүз белән, йомшаклык белән, ижбар белән, мәҗбүр итеп, таяк астында түгел, ә матурлык белән, йомшаклык белән,

Сабырсызлык түгел, Нух алейһиссәлам 950 ел Аллаһ юлына чакырган. 950 ел Аллаһ юлына чакырган. Аллаһыдан әмер килгенчәгә кадәр тәмам булды инде. Ә уйлап кына карагыз. Шуның өчен, газиз туганнар, әлбәттә, без дәгъватыбызны якыннарыбыздан, туганнарыбыздан, газизләребездән башлыйбыз һәм иң әүвәл үзебез йомшарып, күңелләребезне чистартып, паклап, сафлап, үзебезнең якыннарыбызга иң матур, иң күркәм рәвештә ошбу динне җиткерергә тиешбез. Чөнки ул шундый ул. Дин шундый ул, матур, пак, саф, гүзәл. Әмма ләкин әгәр дә без үзебезнең кырыслыгыбыз белән үзебезнең кискенлегебез белән үзебезнең тискәрелегебез белән без шулай динебезне җиткерәбез икән, әлбәттә, кеше куркып калырга мөмкин. Бигрәк тә туганнарыбыз, якыннарыбыз.